ma an atye ka katti kwede. Atamo ni Lubwa Luranga owiny maber wer En ma ower lyel ma oneka lit, Thomas E. ocwalo i platform eni me Ker Kwaro Buranga ni, En aye tipo waco ni, Med dok lok ma, med gin ma an anyutti, Lubwa Luranga, lok ma an. Abiwacciwu en ni, I mwaka mukato ca, kobedo dong tye mwaka acel ma bino ki nucu, an acito lagile odiko con ma lego nyutta peko madit ma tye i lagile, peko madit ma tye i lagile, lyel ma kiyiko, lyel ma kiyiko, lyel aryo ma kiyiko i lagile. i kanica, ci oora ni cit inen. An acito anongo lyel i enoni ma an awoto aye ni tap. Anongo Reverend Nebuchadnezzar me Church of Uganda. Dong twakta ogolo lyel-li dok lyel-li bene oputo lwak twakta oguco. Anongo Akera Walter Deodato Onyeng me Laboye. Ka en aye kare ma an awaco gin mukele, ci en owaca ni, Ah, tango madit dong otimme do! Lyel ma in itye ka waco-ni cal oputo lwak twakta-o. Bongo ma weko akatti i tim ma lubbe ki wer lyel-li, wun lupora, wuwiny maber, dok wun litino pora bene, lokke eni ma dong an tina biloko ni ci laka ling, ci wun dong wuneno ma lubbe ki wer ni ot awora oto woko, wun wuneno kit ma pora tye ka ling buling kwede. Makato ducu kan ma lyel-li tye iye, lagile, dano butum wi lagile. Wun lupora, abiloko tyen adek ni ka Pe owinyo lok pa mawar-ni eni ni, Lagire i kabedo ma gilwongo ni lagire-ni, lacen-ni o ityeko dano oo. Pud dok abe nweyo ni, Lupuranga, wun luker ki kwaro ma wutye i puranga, wun litino ma yam okuto wiwu ma wutye i puranga, ka dok wutero lok me aryo-ni eni ma an atye ka lok tin, ma wer lyel ma oneka lit, tipo wek wucwalo ki dogi ni, ni gang pa Wora oling woko, adong lamiu omera cora waraga to aro cako ki bot okelo ot awora oling woko ci ot pa ki lagi ot ma area ma ma ma ma lacen ni ti iye ma reverend Nebuchadnezzar gugolo ma nongo gin ki onyingi. Akera o ityeko dano wi lagile tam wun lagile mwaka dong cariya aryo ma an atye ka ma gin onyute wun wutye ka neno to ma tye ka time i lagile wun wutye ka neno to ma tye ka time i lagile litino lagile madongo wuwek caco ma peya wuto aa ke kwaro puranga. Owek caco, owek caco, ka dong wunen jami mukene otimme o ma kobbe dong man dong pe lok kite ma war loko ni aa, ngat a loko lokke tibu tibu tibu, man dong kom lok kikome, tibu ni lyel lee ma tye ka neko dano lagile ni tye i di kanica lagile ma kom lyel ni tye gin aryo, acel pa anyaka ma yang kiwaco ni oto ma pe ki ngeyo ka ma oa ki iye. ma nyinge Lagilu, en oweko kicako nying kabedo-ni ni Lagilu. Lyelle bene omyero kiyeny kanya yam kwariwa oyiko iye tipo nyutu. Ki dong lyel eni ma kome dong tye ka maleng-ngi ma a Upurulak Tractor obayo ni, Kom lyel-li tye i te tugu. Kom lyel-li tye i te tugu. Man aye tin dok amito ni aye gire lupurang oyeta. Ento dano butum wi lagile. Tipo ni tye ka neko odi matego tego tego tego butyeko ni tipo ni tye ka kwanyo litino matino tino tino tino tino tino butyeko ni weng ci dong an tin guduro na ni eni ma an atye ka goyo ni walube ki weri eni ma laditti eni ni ocwalo Rwot pura Rwot jimi ocan luwala kacel ki rwodi matino tino ma tye itye keri kacel ki wun luk kal kwaro loka eh wun weng ogura ocit lagile wun ogura ocit lagile.

Aa, kitera bot Aling, wod Juluke, kom Aling obed tye, ee, okwany wot oketa, opoko, to ocit kede, ki wun jo mukene ma nino ca an acikowu ni wun wugur kacokke, wek gibed piny, ginen ni lyel-li ene-ni, lyel pa anga? Pien an apenyowu, ci giwaco ni, 'Wun manaka yam ber pe wungeyo ni lyel tye ka kanyo? Mony obedo lagile. Gwoki dano mo ma mony oneko, ma cwinye tye ka cwer, en aye oweko tye ka tyeko dano i lagile-ni. Pien timwu pe nyuto ginwu nono. An pe lapoya? Nino ducu awacowu ni mawa pe lapoya. An aa ma timmiwu nyuta i mwaka mukato ni cet lagile. Ipeny gin ango ma oweko kabedo-ni kilwongo ni lagile? Lyel tye aryo i te kanica, ci acel anongo lyel aryo ada, lyel ma yam anyaka ma yam. Otuc mere kene ci kor opwodo onongo kilwongo ni lagilo, en aye oweko kicako lagilo. Ki dong en lyel-li ene ma nongo Reverend gucung gin keya gire lyelo, guelo lyel-li ci oputo lak cwak to obayo. En aye tye ka kelo to pa to i lagile. Dong an abako bene doga ni wun litino ma gubedo caro wun iwaco pud wutye i lagile kenya. Aneno paca Jo wod Julo kwo, eh, wod Julo kwo tye, apwoyo ni en yamo okuto wiye kadi bed tye. E kilica, ci ento en ngeyo ni lok me tekwaro pe Catan. Panya jo, ka in iwinyo lokka, mega ni pe amito kit yweka mo, ciro na adang, laro gang, en gini tye marac. Okelo Alan, in dong yam okuto wii, pe icaa lok kabawa ni aa lok ka lapoya eno, ci la kicako maku i kom lwak me lagine, ciro ci nen lok ka an atye ka waco ni, eh, ki wun litino ma. Ma wutye kenyo-ni, kaki weng ma wutye kenyo-ni, laboye, lukwo, bolo pa rwec, kaki murumo lagile kenyo-ni weng, wubed piny wek icak neno ngo ma myero gitim me kwanyo lacen enoni ma onyutte ki lagile-ni. Wun jo ma wuwaco ni wun wuromo lega, an pe ajukowu, pien gin-ni tye i kom pol me kanica. Wun ma wumito lega bene, wun lulega wubed ka legawu. Wun lutekwaro wubed ka tekwarowu wek kinen ni kikonyo Ker kwaro pa Lubanga pi konyo dano ma tye i lagile. Man aye ma tin an amito ni awac ki Ker kwaro pa Lubanga. Wun wuneno kobeddi to ma tye ni cakke ka waco akwan dano akwana ma nino ma an ao lagile? Dano ma oto lagile, dano kato kato pyer aryo, en tye ka kwanyo litino madongo, litino madongo, litino matino kit ma en onyutte kwede. Ci pe wuca Acholi, wan wangeyo ni lweny obedo i lobo Acholi, dong jo ma gin gutore, ma guto ki cwercwiny, ci tibogi tye odoko lacen. Tamo ni Lupora, alegowu ni kong dong wuwiny lok ka ma awarre eni-ni. Bene ka pe wumito ni en oyo iye, ci wun wulwongo wucit kunnu, wutibu ni bugai ni wun bunyutiwu gin ango ma myero wun wutim. Ci to me Lagilibu gik cok jok mamalo.